Għeżież ħbieb, merħba għal darb'oħra fir-Rescue Centre tagħna. U llum ħdejja ma hawn ħadd ħlief Donna Assi li hija manikkin tal-Ġablow u ħa nkunu qegħdin niddiskutu magħkom x'għamilna biex ħloqna dan il-manikkin kif qegħdin tarawh ħdejja. Din hija Donna Asti. Dan kien manekkin tal-Ġablo, għandu s-sieq tiegħu li kienet tal-injam imma aħna ppreferejna li nisbgħuha sewda biex l-attenzjoni tkun kompletament fuq dan Il-bust li għandi hawnhekk ħdejja kien bust li jintuża biex isiru l-ħwejjeġ, kienu jsiru l-forom biex imbagħad ovvjament isiru jinħietu l-ħwejjeġ kif tafu intom biżżejjed. X'għamilna fil-proċess? Mela, l-ewwel proċess kien vera sempliċi. Għamilna bażi tal-karta pesta. U użajna biex għamilna l-karta pesta, użajna l-kolla u użajna wkoll tissue paper. B'dak l-effett aħna ridna noħolqu, l-ewwel ħaġa ridna li jkun hemm ċertu patina, jiġifieri ż-żebgħa ma tkunx miżbugħa ċatta imma jinħoloq ċertu effett minn taħt. Barra minn hekk kellna bżonn ukoll il-kartapesta x'peress li kienet għada tal-ġablow, imma f'dal-każ konna ħa nużaw ħafna kolla biex nagħmlu inwaħħlu l-forom u kif ukoll nagħmlu nagħmlu d-dekupaġġ fuq wara, ridna bilfors li jkollna bażi b'saħħitha. U mbagħad wara li lestejna dan il-proċess, ġifieri ksejna kollox bil-kartapesta, ħloqna dal-pavru li hawn hawn fuq. tal-pavru li hawn hawn fuq huwa wkoll tal-kartapesta. Kulma minna qbadna karti A4 ehm, li huma eh, karti kienu diġà użati biex kemm jista' jkun ma naħlux mill-karti ġodda, twejnihom ferba u tajnihom il-kollha, ħallejnihom jinxfu u mbagħad ħloqna dan id-disinn bl-istrippi, bl-istrixxi ħalli jinħoloq dak il-pavru. Ovvjament imbagħad ħallejniha tinxef u minn dak il-ħin lem għaddew naqra għadda naqra ħin mhux ħażin. Il-fażi l-oħra ta' wara kienet li nibdew nippreparaw il-dekupaġġ fuq wara. Mela, l-ewwel ma minna għażilna l-istampa li ridna nużaw, U waħħalniha fejn kellna bżonn. Ġifieri ridna nagħmlu dak l-effett li inti qed tara stampa sħiħa imma fl-istess ħin din l-istampa tintilef fejn hawn il-qadd. U minn hemmhekk imbagħad stajna naraw ukoll fejn ħa noħolqu

Fil-close up qegħdin taraw li il-raised stenciling huwa tal-ward. U dan għamilnieh ġifieri użajna l-paste għamilnieh u ħallejnieh jinxef u mbagħad xkattlajna biex neħħejna trufijiet li ovvjament ma kinux ħa jgħinuna fil-proċess biex inwaħħlu l-forom. U dak kien il-proċess. li ħa ftit fit-tul għax ridna li dan id-disinn mhux biss ikun jidher imma fl-istess ħin ikun xi ftit jew wisq mitluf. Wara li għamilna lestejna r-raised stenciling u xkattlajnieh tajna passata kollha fuq bil-cream biex aħna nkunu nafu eżatt fejn qiegħed id-disinn, ovvjament bqajna din fuq kollox barra fejn kellna id-dekupax fuq wara lest imwaħħal. Meta nixef mbagħad eh, bdejna imwaħlu dawn il-forom, dawn il-forom tistgħu ssibuhom eh, fi ħwienet ewlenin ovvjament u dawn jitgħawġu bi sħana, ġifieri jekk nużaw hair dryer jew heat gun dawn jitgħawġu u fil-fatt kif qegħdin taraw mgħawġin skont il-bust, allura dan il-mod b'dan il-mod għena ħafna biex aħna l-forom nużawhom kif irridu. Aħna mxejna fejn kellna l-istampa tad-decoupage, U mbagħad użajn iktar forom biex komplejna ħloqna dal-pavru t'hawn fuq u anka bqajna għaddejjin hawnhekk u ħl- u waħħalna din il-forma wkoll, dik saħħajnniha wkoll biex tiġina eżatt mal-forma tal-bus u użajna wkoll ftit fl-għonq. Eh, b'dal-mod aħna stajna naqsmu i- il-parti fejn għandna id-decoupage mal-parti fejn għandna r-raised stenciling. Il-fażi l-oħra li kien għad imiss, ħanressaq ftit, kienet li tajna kollox bl-iswed, ġifiri fej kenna l-krim u fej kenna daw il-forum, zbajna kollox bl-iswed bqajna dejna anka bil-pavlu taw fuq bil-forom ta' hawnhekk u anke fl-on, eċċetera. Ġifieri ridna kemm jista' jkun imbagħad l-iswed ikun il-bażi tal-kulur. Issa, il-fatt li aħna kellna din il-warda diġà qiegħda hawnhekk u li hija kuluri xejn kemm xejn partikolari, ridna nsibu kuluri li huma simili tagħha, allura użajna il- Il-blush pink, li huwa roża li huwa popolari bħalissa, użajna anke ftit ilma, sprejajna ftit ilma biex ħloqna dan l-effett, u użajna wkoll ftit aħmar biex jiġi jixbah ħafna lill-petali ta' din il-warda li għandna fuq il-ġenb. U mbagħad minn hemmhekk erġgħuna erġajna użajna l-iswed biex ehm, sfumajna minn isfel għal fuq, ġifieri għandek il-kuluri jimxu minn isfel u dejjem jibqgħu tilajn il fuq. Meta nixef kollox u lestejna li kellna nagħmlu, hemmhekk imbagħad dorna għal kulur debini. U użajna l-kulur debini naqra mhux ħażin l-ewwel użajna fuq il-forom kollha li użajna mad-dawra, mal-forom li jitgħawġu, użajna wkoll ftit fejn għandna raised stenciling fil-parti ta' u isfel, ma ridniex nibqgħu tilgħin iktar 'il fuq bid-deheb peress li diġà għandna ammont mhux ħażin ta' deheb li meta tħares lejha jimxi jibqa' miexi dejjem tiela' 'l fuq. Użajna wkoll il-kulur debini fejn għamilna il-pavru ta' fuq quddiem li huwa dan. U biex nuru li hemm il-pavru maqsum f'partijiet differenti użajna l-kaddeb biex naqtgħu minn strixxa għall-oħra, allura meta tkun qed tara dak ix-xogħol iktar dettaljat tkun taf il-kulur jagħmel id-distinzjoni fejn jidħlu oġġetti li huma tridimensjonali. F'dal-każ, peress li l-oġġett huwa tridimensjonali meta tarah minn faċċata ma tagħtix każ, Għamilna dawn l-istrixxi biex ħloqna dik id-differenza. Hawn fuq kellna ftit ukoll ray stenciling li għamilna, ċappasnih ftit bir-roża u mbagħad tajnih il-kulur debini u hekk ġie disinn li jibqa' tiela' minn hawn 'il fuq imma jispiċċa xejn għax xejn fuq l-iswed. Imbagħad fl-aħħar li għamilna użajna il-wax, ix-xemgħa kannella, tajna kemm fl-aħna, f'postijiet biex kemm jista' jkun joħroġ id-disinn tridimensjonali li għamilna bl-istensil, b'dak il-mod jidher li l-bust minnunfih huwa mnaqqax bil-fjuri. U dik kienet l-idea li aħna ridna naqdu l-esperjenza tagħna fejn tidħol ehm, il-moda, fejn jidħol id-disin tal-ħwejjeġ, fejn jidħol ukoll, fejn jidħlu wkoll elementi oħrajn, fejn il-karta pesta, u għadna wkoll ehm, stil u ehm, Kategorija għaliha biex ngħidu hekk fejn jidħol id-dekor għad-dar tagħkom, għad-djar tagħna wkoll. U b'dan mod kif qegħdin taraw dan il-bust huwa lest nista' ngħid li huwa bust li huwa l-qalbi ħafna fil-fatt Ħaġa li ma semmejtilkomx hija li fl-aħħar fuq wara użajna anke ftit deheb imma ħallejnieh kemm jista' jkun ftit trasparenti biex meta jolqtu d-dawl ikun hemm dak l-effett sabiħ tiela' mal-kumplament ta' dan il-manekkin. Nispera li jogħġobkom dan il- Il-programm tal-lum, din is-sessjoni żgħira fejn qegħdin insejħula Rescue Center, dan il-bust salvajnieh flok intrema. Kien bust sempliċi, bust tal-ġablo u aħna Irridekorajnieh kif nafu aħna. Grazzi talli kontu magħna, nispera li ma tidejqux taraw dawn l-episodji u nkunu qosra apposta biex intom kemm jista' jkun tkunu tistgħu tgawdu u titgħallmu anka tibdew toħolqu l-affarijiet intom stess.